Medo wizã na wò va eŋɛgbea nusrɔ̃ƒe ya wɔe kple ƒomegbã ƒe wɔna me. Wɔna ye nye wɔna ɖɔanyi aɖe yike yea be Mawu klã ɖe menye yike mekɔ ɖo anyi. Míesrɔ̃ nuku ɖe míaƒe degbe ŋegbea ŋuti. eye míegazãna ʋebiakɔsɔ nɔa ŋku ɖe srɔ̃ɖenyawo hã ŋuti yi ke nye ƒomedodo kple srɔ̃ɖenyawo ƒomenyawo ŋuti. Ɣeyiɣi yi ke míesrɔ̃ nu ku ɖe ƒe gbea ŋutia míaɖe ŋkɔ nɛ nenema eye eyi ke nye nusɔsrɔ̃ ku ɖe srɔ̃ɖenyawo ŋuti hã míaɖe ŋkɔ nɛ nenema. Ŋkɔnye nye LMN esegbe alo lm esegbe. Nye degbe ƒe gbe. Nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside.

susu ye ta Wɔla Yahweh Mawu yi ke dzi míame aɖewo ƒe xɔse be yee wɔ nu katã eye wòwɔ srɔ̃ɖeɖe hã. Wòwɔ srɔ̃ɖeɖe la. Nu kae nye taɖodzi na Yahweh Mawu ƒe srɔ̃ɖeɖe? Ɖoɖo anyi o. Susu yi ke ta wòwɔ srɔ̃ɖeɖe la gbãtɔ ye nye be evelia dodo na ame nɔewo. Evelia dodo na ame nɔewo. Ne èxlẽ Biblia ye kpɔ Mose gbãtɔ ta eve kpukpui wuienyia? Míaƒe Mawu gblɔ nya aɖe ɖe gama be menyo be ame ne wòatsi akogo yeawɔ kpe ɖe ŋutɔ nɛ. Ezɔɖeɖe katã wo gɔmedzedze nye kee loo, enu ye hee vɛ. Ame ƒe akogo tsitsi ta medi be nàse gɔme be ne fifiafi àva ge ɖe srɔ̃ɖeɖe ɖe me alo èlé eme xoxoa, taɖodzinu li nènu wozã eye taɖodzinu hã li nèsrɔ̃ ɖeɖe wosɔ gbɔ vi aɖe. Gake eyi ke ŋuti nye meke ɖo le Yehowa Mawu ƒe ame ʋaʋã nu le gbɔgbɔ kple mɔkpɔkpɔ nu yi ke gɔme mese eye medi be wò hã nàse gɔme ye nye evelia dodo na ame nɔewo ye nye gbãtɔ. Ta ne nye ɖekakpui fifi hafi èle ɖoɖo wɔm na srɔ̃ɖeɖea, nenɔ susu me na wò be ɖetugbui ma ɖe ge la, ye ta ye ye srɔ̃ ɖe ge la, nava yi do velia nɛ ta ye eye nàwɔ nu ne megakpɔ akogonyenye ma ƒe gbɔgbɔ ake o. Eye ɖetugbui ma, wò hã, ɖekakpui ma va yi ɖea, nàkpɔ gbɔ be ele mewò be ye ta ye ye srɔ̃ ɖe ƒe la, ye ɖe ge ye, ye ye velia do ge na. Enu bubu yiwo le ava ye la, ɖeko wokpɔ eme tso ge adzo. Meɖe kuku nàse egɔme. Enu yiwo le taɖodzi nu yiwo le srɔ̃ɖeɖe ŋuti hã wo dometɔ ɖeka hã eyi ke míegblɔ srɔ̃ɖeɖe ŋuti megbe nye via. Eɖe vi ke dzi ge mi le kura hã e ɖe le eme tso. Mexɔ se be wò hã ne be ɖe srɔ̃ xoxoa megale dziwò le awo gbɔ. Enɔ abe vi ene ne dziwò le awo. Gake ne míase be wogale wogale agbe fifi la ya ɖe gale wo gbɔ megale wo gbɔ. Etso me dzo. Se tatawɔ kple nana wɔ ne wonye be wogale agbea. Woame evea wogale wotɔ dzi la. Ewo ɖe va tso me dzo ta ɖe viwo dzi gene na la wo hã va tso me dzo. Ta taɖodzinu yi ke ta koŋ wɔla la ɖo srɔ̃ɖe ɖe anyi. Taɖodzinuwo sɔgbɔ gbãtɔ yi ke gɔme medi be nase. Nale ɖe tame. Ne ese gɔme ye le ɖe tame ye dzra ɖo ɖe ŋuti wòakpe ɖe ŋutiwo le srɔ̃ɖeƒe wòana be wòaka ɖe me na wò wu ame susɔewo tɔa. Eya ye nye be ve le dido na ame nɔewo. Ne le adzɔge la, ye ase ɖe ɖokuiwo me be aa lɔlɔ̃ aɖe va ye me abe ye kple ame aɖe yewoaƒo nu nene la, nyɔnu ma ɖe ge egbɔ, ŋutsu ma ɖe ge egbɔ la, ye ya wɔe Mawu di be mi kple ye mianɔ nuƒoƒo dzi ɖaa. Nenema wòɖoe anyi nye ma be mi kpakple ye miado ve le ne mia nɔewo, eve le ne mia nɔewo, eɖa le edɔme o, eɖa le agble o, eɖa le asi o, eɖa le aƒe o, eɖa le e e teƒe sia teƒe yi ke kpɔ ɖokuiwò le la, edze be nàde dzesi be yewo velie ma ame ma ɖe ge gbɔ ne fifi egbɔ ɖe sɔɖe ge ame ma ɖe ge gbɔa edze be ne nàse gɔme be eya ye nye ame ye ta ye yie sɔɖe ge la yie ɖe ge yie wo susu katã nenɔ eme be yie ta ye yie la ne adi dzidzɔkpɔkpɔ aɖe la yie gbɔ akpe tsoe nenye be ye hã nàdi dzidzɔkpɔkpɔ aɖe la, xɔe deme be gbɔwòe wòakpɔe tsoe, elabe wòe ye eve le do ge nɛ. Ebe menyɔ be ame na wòatsi ako go o, ke be ako go tsitsi tae wòdze be ame ne wòaɖe srɔ̃, ne wòaɖe ako go ƒe gbɔgbɔ ɖa le eɖokui me. Ta ɖekakpui, ɖetugbui. nyɔnu yi ke ɖe srɔ̃ xoxo, ŋutsu yi ke ɖe srɔ̃ xoxo, medi be nàse egɔme be ɖi taɖodzinu bubu aɖeke meganɔ asiwò ne srɔ̃ɖeɖe gbã tsɔ wu be nàva nye veliedola na ŋutsu ma o, nyɔnu ma o. Ne wòle eme wɔ alea, àkpɔ egbɔ be hafi nàgblɔ na ame ma be, ee ye yeaɖea, ènya be ye kpli yee. le dzo me hã edze be mi kple ye wòanye, le tɔ me hã mi kple ye wòanye, le zã me hã mi kple ye wòanye, le ŋkeke me hã mi kple ye wòanye, etsi dza yi vuvɔ wɔ yi ŋdɔ ʋu yi fifia wɔ yi mi kple ye wòanye. Ne xlẽ nyagblɔlawo ta ene kpukpui asieke va se ɖe wuievia, Aƒetɔ Solomo ye hã gagbã me le gama be, Edze be wòanye ve wu ɖeka. Ne wole vea, enyo wu ɖeka. Ne xlẽ kɔ yi dzi kpukpui ɖekɛ ebe evea magblɔ be, o na mi wole evea. Ne eŋu vɔ le ame ɖeka wɔm woalé dzo le wo nɔewo ŋuti. Eve, le go sia go me, ame ma tae ye srɔ̃ ɖe ge la, ye ɖe ge ye. Ne menye ye o la, ke taɖodzinu bɔ aɖeke meganɔ asiwò ne srɔ̃ ɖeɖe o. Ne taɖodzinu bɔ aɖe le asiwò, do ŋgɔ yi ke to vovo ɖa tso wò veliadodo na asime sia. egbagɔmeɖokpe ƒe akpa aɖe. Enu ye gɔme ame geɖe mese o ke wova ɖe srɔ̃ vɔ la, wokɔ nu bubuwo kɔ ɖo tame. Eta ate ŋu be ame ma ye hum uh, meɖe dze ŋu nenema hã ke ah ah enu ye ta ye bia yi la nye be enu ye ta ye bia yi la nye be ne menye viwo la ke ga alo ke nu bubu aɖe ah o ah o ye la be srɔ̃ ƒe ame ali ke o. Ne nya mi ta ne nye ɖekakpui ma ta ye ne nye ɖetugbi ma ta ye ye ɖe ge ye ta wò susu ƒete nenɔ ŋuti Lɔ̃xo nya le ava me ava tso me, eto nya le ava me ava tso me, evi le ava me ɖevie ɖe va le me tso ne wòadzo. Gake le mi kple Aƒetɔ ma ɖekakpui ma ƒe gɔmedzedze me le srɔ̃ɖeɖe mea, mi kpli ye ye. Gbegbe miagblɔ ne mia nɔ be yɔ eye yɔlɔ̃ be yewoaɖe nye ame vie ye. Gbe yi ke gbe miava tsi aku tɔgbe kple amegã ɖeɖia, alo nyagaɖeɖi ya, miame vie ye miame vie koe la ga susɔ. Vevitɔ edzɔna zi geɖe ɖe nyɔnuwo gbogbo tɔwo gbɔ, ne wodzi vi ko wotsɔ wo ɣeyiɣi katã tsɔ kɔ na wo vie, nusianu ko wo vie, nusianu ko ɖevie, ɖevie ne tsɔ ɣeyiɣi ya katã tsɔ kɔ na ɖevie ye va zu velie dola ne ɖeviea, ele gɔmeɖokpe gbãtɔ la gblẽm, menye ye ma o, ee kpɔ ɖevie dzi, tsɔ le me ne ɖevie ya ke nya be. gbãtɔ le srɔ̃ɖeɖe me nye srɔ̃wò ŋutsuɔ wò ŋutsu nanya be gbãtɔ le srɔ̃ɖeɖe me nye srɔ̃wò nyɔnuɔ ne le teƒe aɖewo be o oh, yayɔ ame aɖe lɔlɔ nya va yi me yayɔ ame aɖe yi kpe yeadzi si tso lɔlɔ ŋuti o oh, yedi be yeado yeala blɔ ne yeala blɔ ne yeakpɔ atsa aɖewo yedi ame aɖewo ne yeadoa nenye srɔ̃wò ŋutsuɔ nenye srɔ̃wò nyɔnuɔ ye nye gbã Ye Biblia ya mema be nava nyi do vele na mi be nava nyi do vele ne viwò o. Biblia gblɔe fie megblɔe fie be ebe wò woalé dzo. Mi kple viwò mi mate ŋu alé dzo edzo ma enya ɖe hẽ edzo ma. Mi kplie mi mate ŋu alé dzo ma o. Gake wò kple srɔ̃wò ŋutsuɔ srɔ̃wò nyɔnuɔ ko ate ŋu alé dzo ma ta. Eme ne kɔ be taɖodzinu gbãtɔ ne srɔ̃ɖeɖe yi katã ya be Mawu ɖo srɔ̃ɖeɖe gɔme anyia eyae nye be velie dodoname nɔewo. Se egɔme. be ɖe ye ne yeava yi do vele na simesi. Ta nenye be wòwɔ nenema la, asimesi hã la, nese egɔme na wo be ewɔ ta ye gbɔ ne yeava do vele na o. Nu bubu aɖeke medo ŋgɔ ne ke o. Nu bubu aɖeke medo megbe ne ke hã o. Nye gbãtɔ. Do vele nɛ. Menye fifia hafi ava gagblɔ be yegadze xɔlɔ̃ aɖe gale tɔxɛ nɛ aa o. Wò ɣeyiɣi gbogbotɔ neva ame kple ame, woƒe dzeɖoɖowo, woƒe nuwɔnawo ado dzidzɔ na wo nɔewo la, nenye wò kple srɔ̃wò ma ta ɖekakpui me ɖe ʋuƒu se egɔme. Ɖetugbui ma tae ta kpɔ nyuie hafi nàgblɔ be ee, elabe ye ye ve le do ge na, ye ye nuwo ge wòado dzidzɔ na. Ɖetugbui ɖekakpui ma ta ye ye ye ve le do ge na, ye wòdze be nàwɔ nane wòado dzidzɔ na. Esrɔ̃nyɔnu nye xoxoa, srɔ̃ŋutsu nye xoxoa, se egɔme, ta biɖe ɖokui be ɖe ɖee le evelie dodoname ma ƒe wɔƒe wɔm le ye srɔ̃ ƒe agbe ma. alo egale gbɔ gake akogogbɔgbɔ galée kura wu yi ke be ŋmeke meɖe srɔ̃ o. Mègaɖee vɔ o, mègava ɖe srɔ̃ vɔ o, mègaɖe mɔ na asime si ne woava ɖe wò vɔa, enu bubu anɔ tame na wòa, ne miva ɖe mia nɔewo vɔ la, wò ŋutɔ hã aganɔ akogogbɔgbɔ ma me, yi ke nye atsi anyi ɖe, agadi ame yi ke anɔ nu ƒom kpli alo asime si hã aganɔ akogogbɔgbɔ ma me o, ahawu o. Megayi nenema o. Taɖodzinu gbãtɔ ne srɔ̃ɖeɖe nye be eve le dodo na ame nɔewo. Ye ta be yeayi ye gbɔ la, nya be ye ye eve le do ge na ɣeyiɣiwo katã. Wò hã nàlɔ̃ be ne ye hã ne wòado ve le na wò. Ŋkɔnyee nye Lmn alo Lmine Esegbe. Nye degbe ƒegbe. Nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside. nye kple ŋɔnye la dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ. Nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodoɖedzi, mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Akpe nawò le gomekpɔkpɔ le ɣeyiɣi hatɔ me ta. Míagado go.